Reġejt inħallas il-kont tad-dawl. Mhux is-swab test ġejt nagħmel jew sejt nagħmel hawn jien? Imma sintomatiku għandek is-sintomi, eh? Jien taf għalfejn ġejt. Għaffiċ ta' faż. Dak għamilna f'Terra Wells, għand il-ħabib tiegħi konna xi ħamsin il-flat tiegħu. Ħamsin? Ħamsin mhux suppost, naħseb sirtu l-liġi jien. Ħamsin bdejna. Għax imbagħad jibqgħu iżżibbluni biss, allura spiċċajna s-sitta ma ksirniex dik il-liġi. Liġijiet oħra ksirnihom faża. U mbagħad inkun ħara mejjet minna li qed nixrob id-drink tiegħi bis-sieġ u kif ingelglu kollu ninduna li ma kien id-drink tiegħi xejn Kont qed nixrob l-ilma tad-dentatura tan-nanna ta' sieħbi, jaaħ! Next please! Ara ħammor fażi! Tiju fażi! Ara noqgħod tabbiba, ħija, rajt dwat! Jiena taf fuq xiex spiċċajt il. Għax ma kienx hawn raġel hawn. Ma ġof kemm qiegħed ħażin illum, ħażin għaġeb. Jien fuq tal-Furjana spiċċajt hawn għax mort għaċ-ċelebrazzjonijiet u għedt aħjar immur nagħmel l-iswab test u li tas-sintomi. Tas-sintomi ma nistax nifhimha għax jiena s-sintomi kollha jkolli f'ġimgħa waħda. Eżempju ġieħ ta' ras, Il-ħin kollu hi qed tqabbadili l-mara. Deni, Deni jekk ma jitlagħlix darba fil-ġimgħa mhux jien, malli nimxi fil-kont tad-dawl, il-kont tal-internet, il-kont tad-dijabete, ta' kollox nirċievi jien! U dijarea x'nippretendi? Jien inżommha l-furjana sewwa? Eh, malli qalulna li ħadna l-ik kont inni tletin sena nżomm ġo fija għax ma nagħmilx dijarea! Sorry, sorry,

Li tħossha ta' għax apparentament għandhom issa kwotmbat twila u jdaħħluhielek fi mnieħrek u m'għaġbha kemm tħossha. Jien naħseb biex tħoss inti tkun daqs toilet brush. Next please. Jien, jien, ħabost, ħabost, ħabost, ċert. Jesu. Għamilienna Robert! Mela jiena kelli sor mimimli li għamilt commission tajba biċ-ċitazzjonijiet li ballajt. U mbagħad ġej jagħmillek intervista u jgħid qed jikkunsidra l-amnestija, jirranġani jekk jaqtagħli daċ-ċitazzjonijiet! Għaj ma xi ċitament, jaqbadni l-ġuħ bla ċitament li jkolli naxxili li ma nagħmel test l-aħħar test li għamilt kien dak biex dħalt b'orden! Diffiċli ta' il-ħanina! Joqogħdu jistaqsuk ħafna mistoqsijiet diffiċli. Eżempju, min hu l-Kummissarju tal-Pulizija? Taf xi ktibtilhom? Fejn naf, jekk il-ħin kollu jinbidel! Għaddi li tajba ta' oħra xi spiċċa fil-1945. Suppost kelli niktbulhom it-Tieni Gwerra Dinjija, General Knowledge, imma jien fottejthom għax ktibtulhom spiċċat in-1944! Hui! Hui! Dat-testijiet għal xejn ta' minnhom ta', għax biex tkun warden mhux testijiet trid, irid ikollok stonku! Għax meta ssir warden, anke n-nies li jkunu ħbieb, jibdew jistkerħu kif jaraw lil warden! Ara, Warden, Kondo, Ew rasfaker, Rubber Jolly, x'qed qed tagħmel hawn int, Warden? Ifhimni, wis probabbli dak li qed tagħmel int, ġejt biex niswobbja ruħi għax jiena frontliner u faċli li nkun iltqajt ma' xi ħadd bil-virus u. Ikollu fejn jgħix il-virus ġo fik, Eżatt krajt, krajt sala tat-teġijiet dan Żewġ Fig. Konno. Robert Ġoli. Vera daħ. Għamlu spakkar. Vera daħħaqtna, eh? U jien mhux warden biss, ta? Jiena bniedem tad-demm u l-laħam illi tgħix kemm jien ġentilmen u ġeneruż taf x'għamilt? Ma nafx x'għamilt, Ixil. Għamilt id-donor card Biex kif immut, kulħadd jiġi jieħu l-organu li jrid ħa jgħix! U dak ittihom il-midrejt? Eh! Għax ma ħallejthomx irxeqil dawl jgħidu sib il-qtates, il-cut century. Għaliex? Eh! Jagħmlu xi sentejn jgħixu minn fuq darek il-qtates. Kondu! Hewra sfaker! Raber ġoli! Daħħaktna. Sakemm ma tiġix b'xi organu int u mbagħad nidħku. Insomma, jpeġa bżonna organu. Kieku jien naf li ma organu noħodlok. Liema. Il-qalb. Għaliex? Għax kun għadha ġdejda x'intom il-wardens bla qalb ma tużawiex. Koddo. Euro spaker. Robert Dolly. Kiesa, Hi salvatek it-tabejba tagħx kieku b'xi mod iwaħħalilek u wara li pparkjat tajjeb, għax kif noħroġ minn hawn iwaħħalilek żgur b'gustus! Ġejt nagħmel l-iswatest. Eħe, hekk irrid nagħmel l-iswab test, all right? U issa ngħid daħħalieli, ngħid l-oqbad xi ħaġa għax aħna l-kaċċaturi xejn ma qbadna, staġun sħiħ, anqas għasfur wieħba ġie minħabba diż-żikk ta' coronavirus. U ddejjaqt id-dar jien, iddejjaqt id-dar għax jien għandi ommi venerabbli, all right? Eh, venerabbli, hekk irrid ngħid, all right? Kondom, ewro sfakkerhom. Rubber Julie. U kellha nagħlaq fuq il-bejt. Nehda u nagħmel il-passatemp tiegħi fuq il-bejt. Darba minnhom titfaċċa venewwa hekka, daqshekk kien fija. Venewwa! Mhux qed neżaġera daqshekk kien fija u tpoġġi fuq il-ħadd tal-imxir hawn fuq il-label tal-inxirta tan-neighbour ta' ħdejja! Nimmerala Fontejja Tei Fum! U ma lqattiex. Imma l-ġins lqattulu għamiltlu ħofra hekk għad toq b'hekk għamiltlu. Ta' mela l-għada ġej għidli! Għala inti sparajtli fuq il-ġins? Għax għandi toq b'hekk ġo fih! Tor tiegħek! Għidtlu ara l-ieħor. Għidtlu jien ukoll għandi toqba f'sormi, għad twaħħal fejk jien! Koddo! Ewros! Għaj! Għaj! Għaj! Ibni, tkellem sew, għax hawn il-Father, u mur, għax imissek. Up. Qed jibża' Father hekk jagħmilli ejja, ejja, kora. Ejja. Ejja, ejja, ejja, ejja, ejja, sa naraw, ejja. Ħuti, kif fhimtkom wara l-imxija tal-Korona, jien għadni ma sibtx iċ-ċans immur għand barbier imma ma jimpurtax. Kien żmien diffiċli, fejn jiena ta' kuljum kont immur indur iċ-ċentri kollha tal-iswabbing sabiex nimmarka isni aġent tal-partit, kemm minn dawk li messhom kienu Laburisti u Nazzjonalisti. U jekk inkunu qed nitilfu, noqgħod insabbat mal-Perspex. Bħal fl-elezzjoni, ħuti. Kemm ilu li ġiet din l-imixxija? Kulħadd kellu jirranġa. Ħadt pjaċir ħafna meta qalulna illi il-funerali ħa jerġgħu jibdew isiru l-funzjonijiet u fi ftit tal-jiem oħra anke l-funzjonijiet l-oħrajn għax aħna hi. Aħna jekk mhux b'xi funzjoni ma naqlgħux lira u la l-Isqof dak il-bogħod Bovril ma applikalniex għal tmien mitt ewro, kellna nirranġaw bli għadna u jiena ħriġt b'idea tajba. Fil-funerali Kont qed intihom extras bħal pereżempju trid tinnaqqasxlek xi ħaġa, innaqqaxlek xi ħaġa, nengravjalek ma' tebut biex nuru il-mejjet x'kien jagħmel u kont noħdulhom mit-tewro. Eżempju, ġie pustier u naqqaxtlu envelope, eh? U ħadu pjaċir. Jidem test u naqqaxtlu dentatura u ħadtu pjaċir. Pero tfottili kollox kif ġieli dali mniefah ta' gynecologist. Għax x'qed qed tagħmillu? Engrejvjejtlu biċċa ta' Bidlu id-diskors għax hawn it-tfal. Ibni kif int? Jien all right, Father. Isma' ħankellmek, inti tgħallimthom il-prayers li għedtlek? Iva kollha sliema qaddisa Gloria. Le le le dak all right dak kulħadd jafu. L-oħra ta' Robert, it-talba ta' Robert. Ngħoddni mat-tix. Mela ħa mmur ġewwa jiena sabiex inkun nara lis-swabin kif sejjer illum u ngħin naqra lil Charmaine jekk hemm bżonn, is-Supretendent. U mbagħad in-numri ntihom lil Terry ta' Bormla, ħallih tkun tista' telgħa fil-programm. Terry! Għażiż Robert tagħna, kemm inti żvinturat!

Anka ta' Konrad? Ohh x'għonu kbir kien imma bil-maqlub kulħadd redgħu! Reħieħ Ammonna mill-iswabbing! Isma' ma jagħmlulek l-iswabbing, għidilhom jiftħulek sew imnieħlek. Forsi l-Laburisti jibdew ixommu meta jkun hemm xi ħaġa tinter, mhux kollox jgħaddi. Aw, jiena ħadt pjaċir li ħa jerġgħu jiftħu s-summer schools għax ħa nerġa' niltaqa' mal-friends. Jiena this year ħa mmur is-summer school mhux taċ-Chiswick imma ħa mmur is-summer school tal-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Ejwa, sabiħa ta' din l-iskul kważi kollox l-istess imma jkollhom ftit Tweaks partiġġani, eżempju musical chairs mhux kif jilagħbu kulħadd, kulħadd jara kif iżomm mas-siġġu tiegħu ħalli ma jitilfux, bħalna Nazzjonalisti. U mbagħad ħa nkunu qed inkantaw is-singalongs u n-nursery rhymes l-iktar favorita Hu flute leader leader leader flute leader Imma mhux kulħadd jieħu pjaċir li nkantaw hawn Iffollow jew il-leader xi trid tagħmel Hekk għandna tal-PN Ħa mmur ħa nagħmel l-iswab Next please Ġej les ġej Kemm jien excited!